aye mamukela a gogo hi channel channel ya n'wina xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato leti nga kona la ka gaza um lowu no vona ku wa sungula wa ta khale ta tlhavula laha hi nga ta va yi khe hi hamba yi khe hi mi tisela tinsimu ta swiyimbeleri swo karhi um Tinsimu ta khale ku nga va ku ri swiyimbeleri leswi ku nga na swona ku nga swa khale. Namuntlha hi mi tisele xin'wanyana xiyimbeleri la hi lava ku mi tlangisela tinsimu tin'wana ta khale leti hi nga ha ti tekeleki nhlokweni. Tinsimu leti nga hi cinisa khale swinene ngopfu. Lexi ni nga xi realiser hi album leyiwani ya khale swinene but loko mo yi yingisela it seems like yi sound-a as if ya ha ku huma I i xin'wanyana xa leswi hi faneleke hi xi tekela nhlokweni i minyuziki wa sweswi hi languta na music wa khale a ni twisisi ku kahle kahle ku xota yini mani loko mo yingisela ku na ku cinca ngopfu ka music wa sweswi na music luwa wa khale namuntlha hi mi tisele album ya president Benny Mayengani nkondzo wa tuva a hi yingiseleni ni la ku mi tisela risimu leriwani

kwihi ti helele kwihi tinsimu leto fana na hi hanya kan'we ha ha vuyi swi helele kwini mara na hayi ma swi twa guys ku ri swa ha ri na ntikelo as if i album leyiwa ya ha ku huma tolo kumbe ya ha huma tolweni kahlekahle hi kwihi ku cinca loku nga fika ku ri kona ku nga fika ku va kona ka music leswi endlaka ku tinsimu. ti nga ha fani. I track leyi kumekaka kwala ka album ya Benny Mayengani ya leyi vitaniwaka Nkonto wa Tuva. Risimu ri vitaniwaku Hi hanya kan'we ha ha vuyi i risimu leri a ri nga hi cinisa ngopfu E, khale swinene, khale swinene. Ya, n'wina mi swi tiva ku mi ta swi tsundzuka. Hi leriwa rin'wanyana risimu hi mi tiselaku rona, leri vitaniwaka I'm a Star. Brother. The one that say I'm a star. Oh, okay.
That one, who, who, who sing that song? That's Benny Mayengani.

Ya, hi sweswo hi mi tisela rin'wanyani risimu hikwalaho ka album ya liyani ri vitaniwaku Ka Gawula. Ka Gawula va ni kombele for le tintombhi ta kona, e va le ka Gawula va ni hlamarise ngopfu tintombhi ta kona ti ni kombele fole hi rero.

ri vulavulaka hi swa mindhavuko or something rin'wanyana ri vulavula hi sweswi ri va risimu ra Xisotho rin'wanyana ri va i ra sweswi ri ri adapt-aka ka sweswi swi ka sweswi swi vaka swi kha swi humelela i tinsimu tin'wanyana leti fikaka ti hi nandzihela swinene A hi tinsimu tin'wanyana leti hi nga ti yimbelela swinene hi khe hi nga swi twi ku tin'wanyana ta tona ti va ti khe ti vulavula hi yini mara hi titwa ti khe ti hi bela swinene hi leriwa rin'wana risimu ri vitaniwaku lento lento. tin'wana teto tinsimu vitaniwaka misava yi twa ku vava i tinsimu tin'wanyana leti nga fika ti va ti-hit tinsimu leti ti vulavulaka swinene ya tinsimu tin'wana leti nga fika ti va na ntiyiso swinene na kombisa ku heyi loko mpfula yina hina ha tsaka hi ri mpfula yona ene ku ri hi ku nkama wun'wanyana a ku vi ku na mpfula ntsena xikwembu xi va xi xo rila misava yi va yi kha yi rila yi twa ku vava hi leswi swi endlekaka ku pfinyiwa swihlangi ku humelela swilo swo tala swinene ya i nghoma leyi

maswitwa guys a ni ta twi nga ku no vula ntsene but maswitwa guys loko mi yingisela ku ri um loko u yingisela wa rila mugabatso switwa yi twala ingaku i track leyi ya ha ku humaku tolo mani tolo mani swi helele kwini kahle kahle value leyani ya music wa vona va hisa lava yi helele kwini mani

Ma swi twa loko ni kha ni mi byela loko xisa lexiwani xi blind hi tinsimu ta ti-language tin'wanyana so a xi fanele xi make sure guys ku ri heyi ti nga hi lahleki ti fana tinsimu to fana leti hi leriwa rin'wana risimu title track nkondzo wa tuva i risimu leri nga fika ri cinisa vanhu vo tala ngopfu kwala ka gaza

Yes, uh, tinsimu leti ti nga kona ka album ya Nkondo wa Tuva page 5 leyi nga huma 2015 kumbe 2016 a na ha ri xo ngopfu hi lembe hi leriwa risimu rin'wanyana khwilete Alright, um, hi nge tlangisi ngopfu ku eh, nkarhi wo leha hi chava yi na copyright guys so hi fanele hi endla hi mi tlangisanyana katsongo katsongo loko mi lava ku titwa straight mi ta me me me stream ka ti-platform ta vona mi kota ku ri yingisela hi leriwa rin'wana risimu ri vitaniwaka sapayopa I nga ri album leyi walowo ni yi yingisela a yi taleriwe ngopfu hi tinsimu ta ti-language letin'wanyani but ti khe ti mix-iwa ngopfu na na Xisotho. A ni tivi loko swi twa hi mina but language ya Xisotho laha kumbe Xilovedi a yi tele ngopfu mhani a yi tele ngopfu. Ah, guys a ni twisisi kumbe mhaka kumbe ni tiva ngopfu keyboard a ah, ah, ah, ni twa ingaku tin'wana ta tinghoma ka ha ri piano rin'we kumbe ka ha ri biti yin'we loko mo yingisela nghoma leyiwa ya sawulo

Mhani ya rila yi twa ku vavo yi to ka yi nga vulavuli. I think ka ha ri key yin'we leyiwani guys. A ri ze i nongonoko lowu a hi mi tisela wona namuntlha wa ta khale ta tlhavula. Hi nga ta hamba hi ta na tinhlambi. Comment-ani hi artist leyi mi lavaka ku ri hi fika hi mi tisela tinghoma ta yona hi mi tlangisela tona kwalawani mi kha mi ti hungasela. Mi comment-a na ku mi famba na mani ka mi famba na track yihi ka album leyiwani. Ya, ku na risimu ro fana na Hi Hanya Kan'we, I'm a Star, Ka Gawula, Khirobe, Lento, eeh, Misava, Mgabadzi, na risimu lero fana na ri vitaniwaku Ngohe, Ngoho, eeh, na ri vita ri risimu leri vitaniwaku Gondzo wa Tuva, title track, Khwilete, Sapayopa na Saulo. Xawa na wena u famba na mani, mina ni famba na Wa Rila Mgabadzi, ku lo sala marhuvu emutini wa kokwana.